Mũrĩega? Ĩno channel ndĩmũheaga ndeto iria mũtaheagwo na gũkũ nja. Ndĩmwĩraga maũndũ marĩa mũtarĩ mwaigua. Ndĩmũteithagia na ideas cia maũndũ marĩa maritũ na maritũhĩire mũingĩ. Ndĩmwĩraga maũndũ marĩa matarĩ na thoni gwĩka kũigua nĩwe ũregitĩra. Maũndũ marĩa ũngĩka nĩgetha wĩgitĩre na wĩteithie nĩmo ndĩmũrutaga haha thĩinĩ wa channel ĩno. wĩ mũtumia, wĩ mwanake, wĩ mũthuri, wĩ mũirĩtu, aria naniĩ. Nĩ gũkinyaga handũ andũ makaranĩria, na nĩ gũkinyĩte hau rĩu nĩ tũkwaria. Tũkwaria, tũkwaga kwaria twĩke atĩa na nĩ gĩitire na ndumũ? Ta cũthĩrĩriai ũrĩa gũikarire, ta cũthĩrĩriai ũrĩa twagĩirwo kĩene. Tacũthĩrĩriai ũrĩa tũnyararirwo, tacũthĩrĩriai tũtirĩ na handũ ha kũhuhĩria, tũkũrĩra kũ? Tũgwĩka atĩa? Twaninwo andũ aitũ, ka tũgwĩtĩkĩra kũninwo? Hei, aca. Ona ĩgĩkua rĩ, nĩ ĩikagia thari. Nĩ tũgũikia thari rĩu, nĩ tũgũikia thari. Maũndũ nĩ maingĩhire mũno. mathũkire maũndũ waga kũhĩgaka ũtegũkua ona ũgũgĩthikwo. Nĩkĩ kĩratũma ũrwo nĩ toro? Nĩkĩ kĩratũma ũnyarirĩke? Nĩkĩ kĩratũma uge mahoya matiracoka? Nĩ atĩa ũtekĩte? no nginya ũgerie maũndũ mothe rĩu no nginya tũgerie maũndũ mothe mothe mothe mothe nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa me mbere itũ no nginya tũmenye ũrĩa tũgũikara gũkũ bũrũri ũyũ ũyũ rĩ ũyũ ũraikarwo nĩ mũ- haha nĩ harĩa hakinyaga hakerwo atĩrĩrĩ "Eh, the just shall live by faith ũyũ ũgũikarwo nĩ mwendi kũũtũra mwendi kũũtũra nĩ ũgũikara bũrũri ũyũ rĩu Mwendi gũtũra nũ ũgũikara maica maya to nĩmaikirie nguo nĩmathũkire heeiĩ nĩgwathũka andũ aitũ nĩgwathũka gwathũka oro rĩmwe hĩĩ tũtieciragia nĩguo gũgaikara tũtieciragia nĩguo gũgathiĩ ta cũthĩrĩriai ũrĩa gũthiĩte andũ marakua kũu magathikwo mũndũ wa gakoro kanini ndarĩ ho anymore. mũndũ agakorwo kanini ndarĩ ho, mũndũ wa kũmakio nĩ hĩa atonete matũ ndarĩ ho, kwĩragwo nĩ matũ atonete hĩa ndarĩ ho rĩu ndagĩka ĩno, ĩĩ kamwe akiuga tũgĩkue, mwaiga tũkue na kwĩna solutions cia maũndũ maingĩ, kwĩna solutions nyingĩ mũno thĩinĩ wa maũndũ maya, kwĩnacio, nĩ andũ matairagia, nĩ andũ mataragia. Na andũ arĩa mũrona magĩ survive na gũkũ nja nĩ arĩa maramenya ũrĩa meyũĩ. Mũndũ wĩyũĩ nĩwe ũra survive. Mũndũ mũgĩ nĩwe ũramenya ũrĩa egũ survive. Thaa ici ndũngĩikara ũtarĩ ũrĩa wĩyũĩ. Thaa ici ndũngĩikara ũtoĩ ũrĩa wĩyũĩ. No nginya ũmenye ũrĩa wĩyũĩ. Wambe wĩmenye biũ biũ biũ biũ. Wona wemenya. Ũmenye maica maya matirĩ rehearsal, na ũmenye gũtirĩ rũciũ angĩkorwo ndũrĩ ho ũmũthĩ. Wamenya ũguo, no gũkĩra ũgũkĩra na wanjĩrĩrie gũ tembea. Wa tembea ũrorete na kũ? Aca ndinaigua ũthiĩ street inĩ, aca. Ũgũkĩra wanjĩrĩrie gũ tembea maica maya ũrorete kũrĩ arĩa angĩ mathiaga, arĩa mahotete gũ survive. Angĩkorwo andũ marathiĩ maru-inĩ, thiĩ kuo. Angĩkorwo andũ marathiĩ kĩrĩma kĩrĩma-inĩ, thiĩ kĩrĩma-inĩ. Kĩrĩ gĩtagwo Mount Kĩrĩnyaga. Angĩkorwo andũ marehumba mũgũ mũgumo-inĩ, thiĩ kuo. Angĩkorwo andũ marathiĩ mũgumo-inĩ, thiĩ kuo. Angĩkorwo andũ marathiĩ makanitha-inĩ, thiĩ kuo.

Hau. Hau niho tũgũcemania gũthiĩ kũrĩa nyama thutha wa mathiko tũkĩrĩanaga high five. Twariganĩrwo nĩwe. Tũgĩ strategize ũhoro wa rũciũ. Na we nĩ ũkuire. Tũthiĩ tũrĩe na tũnyue na andũ maine rwĩmbo. Ah, maige atĩrĩrĩ. ah, Twĩgĩtinda o tũkĩrĩra. Rekei twĩhure maithori. Hĩndĩ ĩyo wĩ kũrĩa ũgĩtuĩka ngingo. ũgĩtuĩka ngingo, ona angĩkorwo ũrarĩ na mũndũ, ona ndekũnina mĩeri ĩrĩ ĩtatũ atacarĩtie mũndũ ũngĩ wa kũ ndekũnina mĩeri ĩtatũ we ũtanatuĩka ngingo, we nĩathiire na mbere na maica, gĩtũmi nĩ kĩĩ, tondũ nĩũĩ gũikara maica. nĩ oĩ gũikara maica maya. Maica maya marenda gũikarwo nĩ mũndũ wĩ ũĩ. Maica maya marenda gũikarwo nĩ mũndũ wĩna you know ona Bibilia-inĩ tũhoyaga tũkera Ngai atĩrĩrĩ, renew our strength O God. Twerũhĩrie wĩtĩkio, twerũhĩrie hinya tondũ ũtarĩ na hinya ndũngĩhota gũthiĩ thabarĩ ĩno. Rĩu no nginya Ngai akwerũhĩrie hinya. ũhote gũthiĩ thabarĩ ĩno. Na nĩkĩo ndĩrakwĩra atĩrĩrĩ, wona waga kũhoya, na wage gwĩka ũrĩa andũ mareka, ũgũkoma mũgũnda oro rĩu very very soon. Nĩ ũgũkoma mũgũnda. Ũhoro wa gũkua mĩrigo mĩingĩ tiga. Tiga gũkua mĩrigo. Nĩ ũrona let me tell you, he mũrata wakwa ũkomete mũgũnda ndagĩka ĩno. Akomete mũgũnda wĩna harĩa wĩtagwo Lang'ata.

ndugetikire ndukanetikire na angĩ aingĩ njũĩ ona angĩ tũtarainie nao makomete mũgũnda nĩ ũndũ wa itũmi itiganĩte. Mũndũ ũragũtwara gũkoma mũgũnda mũndũ ũcio nĩ akũmenete mũno mũno mũno makĩria. Kana mũndũ ũcio nĩ thirikari ya kwanyu kana mũndũ ũcio nĩ mũciari, kana mũndũ ũcio nĩ mwana atũmĩte nginya mũciari athiĩ akome mũgũnda, kana mũndũ ũcio nĩ mwana waku atũme ũgakome mũgũnda. Ĩ nĩmũramenya ũrĩa ndĩrauga inyuĩ? Tondũ nginya mwana waku no atũme ũthiĩ ũgakome mũgũnda akũgũrũkĩtie ũkaruta nguo ũthiage street -inĩ ũrutĩte nguo. Mwana waku no atũme umbwo nĩ ngoma, ũthiĩ Mathare na athiĩ na mbere na maica make. Rekei ndĩmwĩre andũ aitũ, no nginya twĩtie Ngai hinya wa gũthiĩ na mbere na kũrũa mbara ĩrĩa ĩĩ mbere itũ tondũ nĩ nyingĩ mũno mũno mũno mũno mũno. Ũrathiĩ kwĩhũgũra mwena ũyũ mbara, ũgĩthiĩ kwĩhũgũra mwena ũyũ ũngĩ mbara. ũngĩtooria atĩa wĩ wiki ona mbara ndĩrĩ yarũo nĩ mũndũ ũmwe ona mbara iria tũĩ irĩagwo- irũagwo nĩ andũ aingĩ no mbara ĩno yaku ũrarũa wĩ wiki na no ũraiga nĩ ũgũtooria ndũngĩtooria tondũ maũndũ nĩ maritũ mũno mũno mũno mũno makĩria na nĩkĩo ndakwĩra tũkĩanjĩria video ĩno no nginya twaranĩrie ũkai twaranĩrie tũmenye tũgũthiĩ kũ tũmenye tũgwĩka atĩa tũmenye tondũ nĩ gũthiĩte ũguo rĩ tũkũrora nakũ You see? Tũteithanie na meciria hau comment section inĩ. Tamba ũikũrũke ihoro rĩu. Wambe ũ subscribe na ũ like video ĩno. Ũcoke wandĩke no nginya tũtorie. No nginya tũtorie. Andĩka hau comment inĩ no nginya tũtorie. Reke ciũke i nyingĩ no nginya tũtorie tondũ no nginya tũtorie. Ũkai twaranĩrie andũ aitũ. Ũkai twaranĩrie atumia. Ũkai twaranĩrie atumia, ũkai twaranĩrie arũme, ũkai twaranĩrie ithuĩ tũraria ruga ĩno tũraria tũraranĩria tũkamĩigua ya ũgĩkũyũ. Ũkai twaranĩrie. Twaga kwaranĩria ciana citũ icio nĩ ithirire, atumia nĩ acio nĩ mateire mĩciĩ, arĩa angĩ nĩ makuire nĩ stress. You see? Biacara citũ nĩ icio nĩ tũingatirwo nĩ tũmunyĩirwo mabiacara maitũ. nĩ tũhũtire, nĩ tũragirwo, nĩ tũmenirwo nĩ kabira iria ingĩ. Ũkai twaranĩrie andũ aitũ ĩĩ tũtingĩkira rĩngĩ anymore aca nĩ twarega. Na andũ erĩ me ndundu no nginya mahote gũkinyũkianĩria hamwe. Rekei tũgĩe ndundu andũ aitũ. Rekei tũgĩe ndundu tũmenye ũrĩa tũgwĩka. Chama ĩno ndĩrenda tũcenjanagie meciria. Ũngĩkorwo wĩna ũndũ ũngĩenda tũ discuss thĩinĩ wa channel ĩno, wĩ free kwandĩka hau comment section -inĩ. Na angĩkorwo wĩ able ona gũka as a guest warĩrie rũrĩrĩ ũhũthĩrĩte channel ĩno, you are welcome. You are very welcome. Reke tũkũre, reke tũteithanie, reke twĩciranie hamwe na nĩ tũkuona Ngai agĩtũtongoria. Rũrĩrĩ mũtigetĩkĩre tũthire, mũtigetĩkĩre tũthire, mũtigetĩkĩre tũthire. Ta ikũrũka hau comment section inĩ ta andĩka tũtigũthira, ta andĩka tũtirathira, ta andĩka wone hinya wa andũ mararia ruga ĩmwe, andũ mararia language ĩmwe ta tiga wone hinya. Andĩka hau tũtirathira, tũtirathira, ona mekũmaka mũno tũtigũthira. Eh, ithuĩ tũtiũĩ gũtorio nĩ takĩ na thitima nĩ ciora reke tũkinye video hau ĩtĩkĩra gũ comment and we see you bye